Ayneci tilkiniñ ölümi. Eyüp Dermenci. Bir kün Kurnaz tilkiçik ve Tikenli kirpiçik söyleşeler yüzümge hırsızlıqqa ketmege. Kete, kete, keteler, etrafqa köz eteler. Bir davuş şırt etkende, kirpi soray, Ya o ne? Ne olacaq? dey tilki. Ya bir quştır, ya çirki. Aydı diñlep baqayıq, avcı olsa qaçayıq. Diñley, diñley, diñleyler, mında avcı yoq, deyler. Şu arada bir pıtaq ete taq, taq, taq, taq, taq. Olar qorqa-qorqa da soñ soraylar, kim anda? Taq-taq quş dey, Menim, men, qurt saylayım terekten. Bu arada enkazdan tilki dey, Vay, men hastam, qulağımda bir qurt bar, canım quşçıq, kel çıqar. Vay-vay, vay-vay, vay-vay-vay! Tilkiçik şay dep ağlay. Quşçıq oña inana, aytqanına pek qana. Ağlama sen, tilkiçik, men bararım şimdiçik, qulağıñdan bir qurtçıq çıqararım, dey quşçıq. Tilkige yaqın kele, tilki tınmay ep iñley, soñ birden bir atıla, tüşe onıñ yanına. Quşçıq qaçıp yetalmay, bir adımçıq ketalmay. Qanatını açqance tilki ura bir panca. Ve ırıldap-ırıldap, qap-qap etip ğırıldap, parça-parça parçalay, ğaripçıqnı qasaptay. Bunıñ içün pek qıza kirpiçik öz dostuna, Tilki oña, Qızma-ey, bir daa iç yapmam! dey. Ve tüşeler tar yolğa, yol da deseñ bir yılğa. Kete-kete keteler, etrafqa köz eteler. Soñ baqsalar bir capta nedir bir şey çapmaqta. Olar qorqa-qorqa da soñ soraylar, Kim anda? Çal tavşan dey, Menim, men, avcı quva peşimden. Avcımı? dep qorqqanday tilki birden abdıray, soñra başlay qaçmağa, keñ-keñ adım atmağa. Şaytip epey ketken soñ, qır deriler keçken soñ, tilki dey, Ey, çal tavşan, toqtaçı dost Tekaran, saña deycek şeyim bar, mında menim evim bar, yür, musafir olursıñ, biraz nefes alırsıñ. Saña minder yayarım, sıylı sofra qoyarım. Menim senday dostum çoq, dostnı menday sevgen yoq. Öylemi? dey tavşançıq. Mümkün, tilki tuvğançıq. Köster, qayda sarayıñ, beş-on daqqa qalayım. Mına menim sarayım, mına menim aranım, dep tilkiçik köstere, tavşançıq op sekire. Polat kire qapudan, bir-birini artından. Aldatıp çal tavşannı, tilki yapa qapını. Soñ tavşanğa atıla, pancasını batıra ve şay etip parçalay, tavşanı da quşçıqtay. Bundan soñ aşıqmadan qayta kelgen yolundan. Ve kirpige öpkeley, Ne kelmediñ sıyğa? dey. Bunıñ içün pek qıza kirpiçik öz dostuna. Tilki oña, Qızma-ey, bir daa iç yapmam, dey. Ve tutuşıp qol-qolğa tüşeler bir keñ yolğa. Kete-kete keteler, etrafqa köz eteler. Nedir köyden avlaqta, baqsalar, yer qazmaqta. Olar qorqa-qorqa da soñ soraylar, Kim anda? Horazçıq dey, Menim, men, yem qıdıram çöplükten. Yem, dey tilki, mende çoq, aşamağa kişi yoq. Yür, Horazçıq, barayıq, bir qapınıp qalayıq. Saña sofra qoyarım, em sılancaq qurarım, mende aşap yatarsıñ, kukkerikuk aytarsıñ. Öylemi? dey horazçıq. Mümkün, tilki tuvğançıq. Köster yolnı, barayım. Sende qonaq olayım. Mına evim, mına yol, kel de mende raat ol, dep tilki yol körsete. Horazçıq pıt-pıt kete. Eppey şay ketken soñ, dağ çetine yetken soñ, tilki dey. Ey, çal horaz, saña sözüm bar biraz. Diñle, dostum, aytayım, dülbersiñ sen, ay dayın! Seni bilgen tilkiler sesi daa hoş deyler. Kerçekmi, çal horazçıq, ayt baqayım bir yırçıq? Men yırçıñnı pek sevem, lâkin ağır eşitem. Öylemi? dey horazçıq. Toqta, tilki tuvğançıq, Saña yaqın barayım, bir yır aytıp baqayım, dey de, kele tilkige, tilki dala türküge. Soñ birden bir atıla, tüşe onıñ yanına. Kukuriku aytqance, tilki ura bir panca, Ve onı da parçalay. Tavşançıq em quşçıqtay. Bunıñ içün pek qıza kirpiçik öz dostuna. Tilki oña, Qızma ey, bir daa iç yapmam! dey. Soñ aylanıp oñ qolğa tüşeler bir çet yolğa. Kete-kete keteler, bir bağlıqqa yeteler. Baqsalar ne, bağcı yoq. Yüzüm desen, qumdan çoq. Kirpiçikdey tilkige. Bağğa sen kir ilkide. Men tışında bekleyim. Birev kelse, söyleyim. Pek yahşı, dey tilkiçik. Men kireyim şimdiçik. Eger toyıp pek bıqsam, sen kirersiñ, men çıqsam. O dey de kire bağğa. Kirpi qayta gür dağğa. Tahta quşqa bağıra. Bir de tavşan çağıra. Köy yanından keçkende, arıqtan suv içkende bir horaznı alalar, soñ Çalaşqa baralar. Kirpiçik dey, Ey, dostlar, bu dağda bir tilki bar. O çoq yürdi, çoq yürdi, çoq quş, tavşan öldürdi. Biz onı cezalayıq, qaravulğa çaqayıq. Yahşı, dey quş-tavşançıq. Men razım, dey horazçıq. Quşçıq qona çalaşqa, Horaz çıqa bir taşqa. Tavşan, kirpi çet qala, Olar birden bağıra. Qaravul, çıq çalaştan! Qaravul, çıq çalaştan! Bağda yüzümler pişti, Oña da hırsız tüşti. Qaravul tez-tez çıqa, tüfekke qurşun tıqa ve açuvnen daññ ata, tilkiçik ölip yata. Tavşan qayta dağlıqqa, quşçıq qona butaqqa, horaz kete azbarğa, kirpi kire yuvağa.